Croeso i'r sesiwn heddiw yma. Um, yn rhan o sesiwn Radog Ella, da ni yma i drafod y pimp sydd yn gyfres newydd o lyfrau, pimp o lyfrau, i gyd efo dau awdur yr un, um, a dwi'n meddwl gan mae babi Elgan Rhys ydy'r gyfres yma, um, na i ddechrau fo chdi, Elgan, a gofyn i chdi, fedri ti just um, roi rhyw ddisgrifiad byr i ni o be'n union ydy'r gyfres a o le fath o syniad? Ie, yeah, so nath, um, y syniad, mae wedi bod efo fi ers cwpl o flynyddoedd, uh, a wedi bod efo fi am sawl rheswm, really. Um, um, Mae'r syniad wedi bod efo fi, achos dwi wedi teimlo ers amser rili really bod 'na leisiau yn y llynyddiaeth Gymraeg ac yn y cafodaethau'n gyffredinol um, ddim yn cael ei glywed. Uh, felly, tymod, ar ôl siarad efo cyfoedion ac pobl ifanc, achos dwi'n gweithio lot efo pobl ifanc e, mewn gweithdai a prosiectau credigol yn y diwydiant theatr hefyd, ar ôl cael sgyrsiau um, amrywiol, tymod, ond y gymeriadau amlwg oedd rili ddim wedi cael y platform a, a llais uh, yn y cyfodedau. So, ie, yeah, yn dilyn lot o sgyrsiau, mae'r cymeriadau yma wedi kind of, dod i'r arwyneb ac um, Ia, a wedyn mae wedi ffurfio y syniad o, a'r cysyniad o y pimp ar gyfres o pimp. Um, a mae y pimp amdan pimp gymeriad, cymeriad uh, sydd yn yr un i'r ysgol, yn ysgol Dyfn Llwyd, yn ei blwyddyn ola. Ac maen nhw yn ffurfio cymuned efo'i gilydd. Um, ac er bod hyn ddim yn cael ei ddeud yn uniongyrchol yn un nofel, really, maen nhw'n ffurfio'r cymuned mae'n really, oherwydd i teimlad nhw o, yn cael ei arallu, really. Um, ac dydy'r gyfres ddim wir amdan hynna. Um, achos mae yna ma rhinweddo penodol i'r cymeriadau yma sy'n deillio um, o'r teimlad yna o arallu. Um, ond dydy'r gyfres ddim amdan hynna, achos yna un rhinwedd, un elfen o'i hunaniaeth nhw ydy hwnna. Um, ond oherwydd y teimlad yna, basically, mae'n yeah, ffurfio cymuned newydd, cyfeillgarwch um, newydd. Um, yeah, mae'r arachu na wedi dod, mae'r peth na sy'n gyffredin iddyn nhw wedi dod yn nhw at ei gilydd, I guess. Um, Un o'r pethau difyr am y gyfres ydy, um, mae'n syniad hollol newydd o awduron yn cyd-weithio efo awduron eraill, ac oeddech chdi'n sôn ac yna am y rhinweddau sgyn y cymeriadau da chi'n sgwennu amdanyn nhw. Ond mae hyn yn rhinweddau um, sgyn yr awduron da ni'n siarad fan nhw heddiw. Da chi fel awduron ddim efo'r rhinweddau yna, ond da chi wedi gweithio, cydweithio efo awduron sydd efo profiad personol. Marged, sut oedd hynna'n gweithio? Oeddech chdi'n dewis efo pwy oeddech chdi'n cydweithio a wedyn unwaith oeddech chdi'n cael dybaru efo rhywun, sut oedd yn gweithio i, i, i wneud yna? Um, dwi'n meddwl uh, bod yna alwad agored i bod i um, recriwtio pobl ifanc oedd gen ddiddordeb mewn sgwennu a hefyd allan uniaethu efo rhyw rhinwedd sydd ddim yn cael ei uh, gynrychioli gymaint o fewn llenyddiaeth Gymraeg. A um, yn deillio o'r broses yna, dwi'n meddwl ar ôl i Elgan gael dipyn o sgyrsiau difyr, dwi'n siŵr efo gwahanol bobl ifanc, ddoth na um, ambell un, ambell un wedi cael ei amlygu fel reis o'n addas i, um, i gydweithio efo nhw. A wedyn, oedd yng nghymeriad i yn, er, fel, er hinwedd sy'n sort of arallu hi ydy um, bod hi yr unig um, Muslim sy'n gwisgo hijab yn, yn yr ysgol. A wedyn mae fy mhwyr sydd yn yy yn yn sort of... ydy'r cyd-awdur a rhywun sydd wedi sort of profi hynna mewn ysgol gyfun Gymraeg yn Gaerdydd. Yym, ond eto, fel dan ni... fel oedd Alban yn ddeud, mae o'n gymaint mwy... ma' ma' cymeriad y Nîll yn gymaint mwy na'r rheiny oedd yna. Ma'... um, just un rhan ohon hi ydy, yna, ydy hynna, a dwi'n gobeithio bod hynna'n dod allan yn y nofel. Um, Sut oedd yn gweithio y cydweithio? Sut oeddech chdi'n chi siarad efo'ch gilydd? Oeddech chdi'n e-bostio hi efo unrhyw gwestiynau, neu oedd hi'n e-bostio chdi? Oeddech chi wedi cael sgwrs cychwynnol am dyma dim mhrofiad i? A, a faint o'i phrofiad uniongyrchol hi sydd wedi mynd i fewn i beth sydd wedi sgwennu? Ie, yeah, wel, um, y sesiwn gyntaf gatho ni, um, jyst ni'n dwy ag Elgan, oedd o, ag Manon, oedd o'n um, gobeithio, oedd o'n teimlo fatha gofod, gofod reit agored i jyst siarad am unrhyw beth, a unrhyw beth oedden ni'n teimlo oedd yn bwysig i gynnwys um, yn hanau chymeriad hi. Ond hefyd, o'n i, on i rili really eisiau um, cael llais mae hyn, fel gymaint o phosib. So nes i ofyn iddi hi sgwennu ambell i beth am bethau penodol, er enghraifft profiad Ramadan, um, profiad hi o ran be mae hi'n licio am bod yn Muslim a i hunaniaeth Cymraeg Muslimaidd hi. Um, a dwi wedi sort of bwyta hyn i gyd i fewn i um, llais a nig. A um, just, yeah, just um, y sgyrsiau jyst efo Mahem, oedd o jyst oedd o'n brofiad reit fatha vulnerable i'r ddwy'n ni, dwi'n meddwl, achos mae'n rhywbeth mor sensitif i siarad amdano fo, ond dim ond nath ni lwyddo i sort of, fod yn agored a bod yn onest a just gofyn y cwestiynau anodd, y cwestiynau na oedd angen cael ei gofyn. Um, so ie, na, oedd o'n brofiad hollol unigryw a um, dwi'n meddwl bod fi wedi dysgu lot am fi fel sgwennwr a jyst fi fel person hefyd, sydd yn, uh, oedd yn brofiad cyflawn. so, yeah. yeah. Wel, allan gyfachiadau, chos dwi wedi darllen y nofelau i gyd, a maen nhw i gyd ffantastig. Dwi gyd yn brofiad mawr o ddysgu i fi, mm. o fod yn darllen nhw, ond hefyd, tyd, just yn page turners gwych hefyd, a mae'n dipyn o beth i gael cyfuniad yna o bethau. Um, mm. Estyn, mae'n dipyn o gyfrifoldeb i sgwennu am brofiad um, rhywun arall a cydweithio efo rhywun arall. A ydych chi'n teimlo pwysau'r cyfrifoldeb yna? Wel, bydant, um, dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth mae rhywun dod ato fo a ti'n ti mae'n ma gyfrifoldeb mawr rili really, dydy sgwennu llais unrhyw berson sydd ta, ddim yn ddim i chdi dy hun rili really, lly. Um, ond mwy felly dwi'n meddwl lle mae'r profiad yn rhywbeth sydd ella mor tu hwnt i dy afal di, neu um, yn just, yeah, yn brofiad hefyd sydd ella wedi cael ei, ei gam ddehongli neu i gam uh, gynrychioli yn y gorffennol. Lle. Um, felly, ie, yeah, o'n i'n rili really diolchgar really, i, i Elgan am y syniad ac i'r ffordd gath yr, uh, y gofod saff ma i greu lle fel y marged yn dweud, oedden ni'n gallu siarad am y pethau anodd, fysa, wel, fysa ti ddim yn, yn, yn gallu gofyn nhw heb bod yna ofod saff, sef o'n anghyfrifol i wneud, lle, um, ac yn anheg. Um, felly, do, ma, dwi, so, dwi wedi dysgu gymaint, dwi mor falch bod fi wedi cael gweithio efo cyd-awdur, a dwi'n dwi meddwl ymlaen rwan at efallai pethau eraill fyswn i eisiau sgwennu. Um, a dwi'n meddwl, gosh, hwn di'r ffordd o weithio lle. Um, dwi'n meddwl bod yna gymaint o gamau gwag yn y sgwennu. Um, a dim pethau fysa ella'r darllenydd cyffredinol yn pigo fyny arnyn nhw, ond pethau sy'n mor bwysig um, er mwyn sort of, uh, cyfleu y profiad mewn ffordd realistig, pethau fyswn i jyst ddim, ddim wedi meddwl amdanyn nhw lle. Um, felly, efallai fyswn i wedi gallu trio o, wneud o yn hun, ond oh, mae, mae jyst cael y profiad yna a'r mewnbwn gan, gan Leo yn yr achos i wedi bod mor werthfawr a dwi jyst yn meddwl bod mae, mae llais Robin yn gymaint mwy triw a gymaint mwy, wedi sgwennu mewn ffordd gymaint mwy cyfrifol oherwydd hynna lle. Um, a mae jyst wedi bod yn, yn fraint gweithio efo, efo Leo ac hefyd efo'r efo holl gydawduron eraill a dod i wybod am ei, am ei bywydau rhywbeth â nhw hefyd lle hynny di, dim jyst dysgu am yr, y pethau oedd gen i dan sylw yn fy nofel i, ond um, yeah, mae hwn i gyd yn gyfan, gyfanwaith sy'n sy plethu fewn i gilydd. Um, Dwi'n bod yn gret, dwi'n rili ddim yn rhaid. A ti sôn am um, gydweithio efo'r efo awduron i gyd. O sut mae hynna, achos bod y pimp yn dod fel cyfres, sut mae wedi gweithio i, um, i fod mewn cysylltiad a trio gweu'r nofelau i gyd at ei gilydd a, a, a cysoni hynna, cysoni'r byd ma da chi wedi greu efo'ch gilydd a'r cymeriadau?
Um, nes, nes i syni, y dweud y gwir, bod wedi digwydd yn reit rhwydd lle o'n i yn rhyw boeni am hwnna eich oedd o'n i'n poeni fwy amdano fo, oedd y bysa, bysa ni'n cyflwyno fy nofel i, a bysa bod jyst ddim yn fatha jigsaw o fewn i'r nofels eraill, a bysa ni'n gorau ail meddwl am rhywbeth arall. Ond beth sy'n mewn, mae'n gwneud di pum stori unigol sydd yn ffitio fewn i tyd, cyfnod o flwyddyn. Felly oedd na, oedd na Ond na bethau cyffredinol ar y dechrau, nath ni drafod sort of amserlen fla- fras yr achos mae'n digwydd dros gyfnod y flwyddyn. Um, oedd wedi creu fel uh, taflen sort of uh, fact sheet os lici di am bob cymeriad, just pethau fel be di hoff fwyd nhw, be di sort of, pa fath o fiwsig maen nhw'n licio, rhyw bethau fel la. Um, felly oedd y pethau yna'n helpu chdi jyst i fatha tynnu rhywbeth i fewn i wneud yn siŵr bod yr, yr, yr, yr yr holl beth yn, yn gyson efo'i gilydd. Um, ond eto, nes i ffeindio mewn gwirionedd, efallai ni'n poeni gormod am, am sort of, sut oes ar plot yn gweithio ar ei hyd, achos oedd stori Robin er enghraifft yn gallu just gweithio o fewn ei hun hefyd. A mae o, mae wedi tyd, chydig iawn mewn gwrdd o newid sydd wedi bod i'r stori nes i gynllunio ar gyfer Robin. Um, a nathon ni, nathon ni weithio fesul trwy'n efo'r nefela, so oedden ni wedi sgwennu trwy'n uh, a wedyn oedd pob yn cael darllen hwnna, a wedyn oeddwn ni'n cael cyfle i roi sylwadau yn ôl, treian arall, a wedyn, ti'n modd, oeddwn ni obviously ddim disgwennu'r cwbl lot cyn bod neb arall yn weld o, um, felly oedd hynna'n helpu. Ac ie, yeah, mae wedi bod yn, yn achos mae ma sgwennu bethau, sgwennu trwy bwyllgor, mae rhywun di disgrifio fo iddo fi o blaen, ac weithiau mae'n gallu bod yn, yn mm. anodd, ac weithiau dod ddim yn gweithio, ond mae'n rili really gweithio yn yr achos yma, dwi'n meddwl. Um, really falch, achos mae, mae pawb jyst i fatha, jelio fel tîm hefyd, dwi'n meddwl bod hynna wedi, hynna wedi helpu um, lot fawr hefyd. A mae'r ma gofod saff na sydd wedi cael ei greu yn, yn rhan allweddol o hynna. A hynna i gyd hefyd dros, drwy'r cyfnod yma, dros Zoom. Um, da ni fel awduron ddim wedi cyfarfod eto wyneb yn wyneb. Um, so, yn ddian iawn, mi fyddwn ni. A mae, mae gwaith cwblhau cyn i ni gyfarfod wyneb yn wyneb sy'n really funny a amazing yr un bryd. Um, Ond ie, fel mae Jess yn dweud, mae, mae, mae wedi bod yn eitha seamless, ond efo lot o waith cynllunio manwl um, tu ôl i hwnna hefyd. Mm. A, o bob cam yn, yn drylwyr. Ac, ac oedd o'n intens, tymod, rhwng darllen, fel oedd Jess yn dweud, fesol treian o pawb yn darllen gwaith i'w gilydd er mwyn sicrhau'r cysoni yna, gan gynnwys y, tymod, y ceidawduron. Mm. Mae lot o'r pwysau wedi bod arna chdi yn do elgan mewn ffordd achos mae dy syniad di oedd hwn a mae chdi sydd wedi cydlynu fo'i gyd. A mae rhaid fi ddweud pan oedden ni siarad amdano fo yn y dechrau cyn i'r sgwennu i ddechrau hun, oedd gen i chydig bach o bryder bod ia, syniad caboledig iawn o trio, um, trio grymuso lleisiau sydd ddim ddim wedi cael eu clywed o blaen, ond weithiau mae syniadau fel la yn gallu teimlo chydig bach fatha bod nhw wedi cael eu fforsio neu chydig bach yn bregethwrol. A, a dydy hynna ddim yn cael ei adlywyrchu o gwbl yn beth da chi wedi greu. Mae, mae, mae nhw'n teimlo fel straeon difyr, mae nhw'n lenyddiaeth hyfryd. Sut nath yna weithio? Nath yna ddigwydd yn naturiol ta?
Wel, dwi'n meddwl achos mae yna fwriad tu hwnt i'r prosiect yma ei hun hefyd, sef yn, yn, ynghyd â datblygu straeon rhaglenol am profiadau byw sydd ddim wedi cael ei rannu o blaen. Dyna ni hefyd yn datblygu sgwenwyr newydd. Um, so dwi'n meddwl, mae yna rhywbeth am y ddau peth yna mynd law yn llaw, jyst i cadw'r broses yn un onest, yn rhywun authentic, um, efo yn t'mod bwriad rili yy t'mod jyst yn real yym so dwi'm yn gwbod dwi'n meddwl ma' jyst yr agwedd wedi bod yn rili glir o'r cychwyn t'mod bod o ie ddim amdan fforsio straeon yym ac jyst sôn am y rhinwedda mae o actually amdan bobol ifanc Cymru gyfoes heddiw a yy yr ochr dda a drwg o bo, y, y cyfeillgarwch a y bywydau yr unigolion hefyd. Um, yeah, achos um, dwi'n teimlo, mae'r cyd-awduron ei hunan, dwi'n teimlo, bod jyst lleisio bobl ifanc yn gyffredinol, um, bod na ddim digon o hynna, so mae hwnna'n yn ddigon o ddraif hefyd i, i, i, i, i wneud hwnna. Yeah.
Margaret, ti'n teimlo fatha bod y profiad yma o cyd awduro rhywbeth? Dwi rioed di cyd awduro dim byd am yr syniad yn dychryn fe mwyaf o nadwy. Ti'n meddwl bod hwn di newid dy daith di fel awdur? Ti'n meddwl fysa ti'n neud yr un math o beth eto neu bod hwn yn arwain chdi ar hyd rhyw lwybr alla annisgwyl? Yndi, mae'n siŵr, achos gan o hon di'n nofel gyntaf i hefyd, mae'n um, brofiad eitha rhyfedd, achos um, yeah, o'n i ddim wir yn disgwyl i hyn ddigwydd, ond wedi bod yn surprise hyfryd yn ganol Covid. um, ond ie, yeah, mae'n siŵr bod o wedi, achos y mwyaf dwi'n meddwl am y peth, fel oedd Iestyn yn dweud, o ran sort of cyfoethogi yr, yr straeon a'r cymeriadau a'r profiad o ran... Dwi'n just, dwi, dwi methu dychmygu, really. Yn amlwg, swn i'n eitha modd yn sgwennu rhywbeth ben fy hun, ond dwi'n meddwl o ran um, consultio efo pobl eraill a siarad mwy a ella gwneud sgwennu yn job llai unig. Dwi'n meddwl mae o bendant di wneud hynna. A um, dwi'n meddwl bod hwn yn eitha arloesol o ran, o ran symud ymlaen. Dwi wir yn gobeithio fydd yna fwy o bethau fel mae'n digwydd, achos um, mae'r cynnyrch dod allan ohono fo, wel, mae ma mor exciting. Dda, um, Ie, yeah, so mae'n siŵr bod o wedi newid, newid yn llwybr i, chydig bach. Ie, yeah, yr, yr, um, rhai o'r awduron eraill sydd ddim yn gallu bod efo ni heddiw ydy Megan Hunter ac Mared Roberts, um, heb sôn am y, am y cyd-awduron. Um, Ond gan bod 'na gymaint ohonoch chi, mae 'na ddeg ohonoch chi, mae enw i chi gyd wan, achos dwi'n eisiau gadael neb allan. Felly, Elgan Rhys yn di cyd ydyr efo Thomas Jones, Marae Drobus di cyd ydyr efo Ceri Ann Gatehouse, Iestyn Tain wedi cyd ydyr efo Leo Drayton, Marged Elen William efo Mahwm Umer, a Megan Hunter efo Maisie Awen. Wel, mae'n rhestr hirfaith o enwau. Um, a pan mae rhywun yn cyhoeddi nofel um, fel arfer, mae yna rhyw deimlad falle o berchnogaeth dros hwnna, eich babi chi ydi o. Iestyn, wyt ti'n teimlo fel yna am y nofel yma? Wyt ti'n teimlo perchnogaeth dros dy fo neu ydy o'n teimlo'n wahanol rhywsyd? Yn dw bendant, a dwi'n meddwl bod teimlo perchnogaeth yn rhywbeth yn, yn bwysig, hynny ydy, mae rhaid ti gredu na fo, mae rhaid ti allu fatha tyd, i, i arddel a felly. Um, ond dwi'n dwi licio hefyd yr sort of... Um, Dwi'n bod, dwi'n meddwl weithiau lle bod awduron y pobl gredigol yn gallu bod yn reit um, amddiffynol a uh, illa, illa ia, particular am ei gwaith ei hunan, ac dwi'n meddwl bod hwn yn fath rhyw exercise mewn gwyleiddra, lle hynny di, mae o'n rhywbeth sydd wedi cael ei wneud so, drwy gymuned, so neb ohono ni'n gallu bod wedi wneud o heb yn gilydd. Lly. Um, mae defnydd wedi gwneud fi feddwl lot am, am dwi'n bod, so, pan mae llyfr yn dod allan ar silff a mae yna un enw anno fo, um, mae o wastad yr achos bod yna lot fawr o bobl wedi bod yn rhan o daith y nofel yna i gyrraedd y silff. Lly. Um, hynny di, dwi'n mynd deud bod bob nofel y hyn allan yn mynd i fod efo enwa pawb sydd wedi bod yn tod, ar y clawr, ond mae o different yn eich di feddwl, gosh ie, yeah, mae'n ma gymaint o... Ag, ag hefyd yr, yr busnes mae efo'r cyd-awduron a'r ffordd mae hwnna wedi cael ei wneud mewn ffordd mor deg tro yma, dwi'n meddwl. Um, dwi'n meddwl, o'n i siarad efo hefo ffrind um, oedd yn dweud, oh, yeah, mae hwn yn swnio'n fatha really sort of arloesol y ffordd mae'r cyd-awduron neu'r er pobl da chi wedi bod yn ymgynghori fo nhw yn cael eu cydnabod ar y clawr lle, um, achos mae yna, dwi'n meddwl, efallai mae yna duedd i nofela, dwi'n meddwl, sy'n, sydd yn portreadu uh, profiadau sy'n allan i dy brofiad dy hun, efallai bod rwy'n dweud, o, nes i, nes i siarad efo y bobl yma er mwyn cael syniad o sut maen nhw'n byw a pethau fel la. A ti fel, wel, oce, okay, so lle mae'r tymod, mewn ffordd, mae'n dwi'n bod, mae yna ma na ddynameg a fanna does, mae yna um, mae yna ffin denna rhwng y melw a'r, ar brofiadau rwy'n er mwyn dy fydd dy hun ac, a beth sy'n deg a beth sy'n mm. iawn ac yn gyfiawn rhan hynna does. So dwi'n meddwl mae hwn ffordd really, sort of newydd a, a teg o gydnabod hynna. Hynny di, fysa ni, fysa na un ohono ni di medru sgwennu'n nofelau heb ein gilydd, heb yr pobl sydd wedi sgwennu'r nofelau eraill ar sawl da ni wedi gweithio'n agos efo nhw ar nofelau hunan. So dwi, ia, mae wedi gwneud i fi feddwl lot mwy am sort of y ffordd mae lot o bobl wedi bwydo fewn i un prosiect lle. Mm. Sti, y tegyn... Gweithio fwy wedi gwneud rhyw fath o sens fyna, sori. Perffaith, Senwyr. Dwi'n mynd i tegyn fyna, dwi'n meddwl, mae'r ymrwymiad dwi ar lolfa di wneud hefyd o'r cychwyn efo'r cyd-awduron ar ran bod nhw'n cael eu, eu talu a cytundebau ac yn cael ei trin fel bysa unrhyw un arall ar y prosiect yma. Tymod, um, mae, mae hwnna hefyd jyst yn, yn rhoi sail rili really clir i'r cyd-awduron wedyn hefyd. Mae bod nhw yn cael perchnogi hwn cymaint da yr awdur. Um, a ia, yeah, hwnna'n rili really bwysig. A hefyd, mae bod bod ni'n cymryd mantais o, ti'n tra bod y cyd-awduron yn rhan o'r broses yma, bod nhw'n cael cymryd mantais o y lolfa i e, dod i ddeall ti'n sut diawl mae pethau'n gweithio yn y byd cyhoeddi. Achos dy gynnau ddim syniad, mae hwn yn brosiect cyntaf fi yn y byd cyhoeddi, ond ni'n gwybod sut wyt ti'n cael comisiwn am lyfr. So, os o'n ni'n gwybod, na dwi'n rhan o'r celfyddydau, neu wedi bod ers, ers hir, um, so ie, yeah, oedd yn teimlo rili really cool i roed y cyfle yna i'r cyd o dyrym, sut mae'n ma gweithio. Um, ac, ti'n modd, maen nhw'n rhan mawr hefyd o'r sgyrsiau am marchnata. Um, so ie, yeah, oedd yn rili really bwysig bod nhw yn cael perchnogaeth, ddim jyst efo'r llyfr, ond perchnogaeth o'r profiad. Um, Teimlo i fi ys cychwyn bod, bod ti, Elgan, wedi gweld o fel, er falle bod hyn ddim yn ymwybod, beth wnes ti'n neud yn ymwybodol lle o'n efo, ond bod chdi wedi penderfynu mynd ati i rannu y braint sydd gen ti. Fydda, achos da ni'n gallu mynd at, da ni, da ni yn, ar ryw lefel yn gwybod i fynd at gyhoeddwr ac yn gwybod gyda ni gyd rhyw fath o, o gefndir sgwennu um, a, a weithiau mae bobl sy'n o'r, o tu allan i'r gymuned fach yna yn, yn ei chael i'n anos, felly bod chdi wedi mynd ati i rannu'r braint yna a di grymuso y cyd awduron. Ie, yeah, ie.
Yeah. Ac oedd yn eitha telling, ti'n bod, pan oedd ni'n yn rhaid y galwad agorad yma allan am yr cyd awduron ifanc oedd yn enniaethu fy rhinwedda penodol. Um, t'mod pan o'n i'n yn ymgysylltu efo pobol yn y diwydiant o fewn ein cylchoedd ni i fynd o pwy 'di'r pwy 'di'r awduron 'ma lle ma' nhw? T'mo' yn am- anamal iawn o' rhywun yn gallu cyfeirio fi at rhywun yym ond wrth gwrs ma'r awduron yno ag drw jyst galwad ar y socials, ti'n meddwl, lle oedd yn teimlo fel y lle gorau i ddechrau efo bobl ifanc yn enwedig. Oedd na dros 40 o bobl ifanc mewn i gyswllt, a ti'n meddwl, hmm. pawb yn, yn cysylltu mewn rhyw ffordd efo yr hynweddau. Ac nes i ddarllen loads o sampla o waith o bobl amazing, ac oedd o'n rili really anodd i, i, i ddewis um, pimp, ond mae'r pimp sydd gennym ni, mae'n just bod yn amazing, a mae just, yn, y ffordd nhw'n ddim roi a brwdfrydedd nhw wedi bod yn amazing. A mae gen nhw waith um, sy'n kind of ar, yn atodol i prosiect y 5, e, gwaith e, sy'n cael ei gyhoeddi ar-lein, e, gwaith e, 500 gair yr un, e, yn ymateb i'r byd hefyd. So maen nhw'n cael rhywbeth tangible maen nhw wedi sgwennu hefyd i ddod allan o'r profiad yma sy'n teimlo fel... Lle da ni'n gallu ffindio hwnna? So bydd heina ar sianel y 5 ar wefan am. A fy na links ar Instagram y pump hefyd. Un cwestiwn ymarferol um, i'r gynulleidfa, i gynulleidfa sesiwn ffordd o gella, ydy, wyt ti'n gorfod allan y bimp i gyd, neu wyt ti'n gallu pigo un a mae o'n dal yn ei synwyr?
Be ti'n meddwl, Marged?
Mm, na, darllenwch yn gyd, dwi'n dweud.
Gall.
Ie, dwi fedru di ddarllen nhw'n unigol, bendant. Yeah. Ond um, mae o fwy, lot fwy satisfying os ti'n prynu'r box set. Sy'n ddim ond yn 25 pint. Um, Argen.
Wel, o'n i'n dweud, dwi wedi darllen y nofelau gyd wedi cael blas mawr yn nhw a llongyfarchiadau enfawr i chi ac i'r awduron a'ch cyd-awduron i gyd. Ac i'r lolfa hefyd am, am fentro efo prosiect mor wahanol a, a mor ddyfeisgar. Um, da chi'n gallu ffindio mwy am y pimp ar Instagram y pimp, dwi'n iawn, at y pimp, dwi'n iawn. Ac os da chi eisiau gweld mwy o sesiynau, sesiwn fawr, jyst chwiliwch ar y we am sesiwn fawr Dolgellau. A diolch o fawr i chi am eich amser heddiw, boys.
Diolch. Diolch.